السلام علیکم دوستو سجنو بھراو وسیب واسیو سونا سی اج دے فرمائشی پروگرام دا آغاز کرنے ہیں پہلا ڈوڑا پیش کرنے سی شاکر شجا بادی صاحب دا فرمائش کی تھی سی فیاض مہروی صاحب بن علی پور کنے فیاض بھرا تواری فرمائش تے شاکر صاحب دا ڈوڑا سیونی فرمیدن کے میڈے بعد مرن دے چن شاکر تیکو لوک مبارکاں آ ڈیسن میڈے بعد مرن دے چن شاکر تیکو لوک مبارکاں آ ڈیسن توں سوچ سچیندا رہ ویسیں میڈا غیر جنازہ چا ویسن لا وارث سمجھ کے لاش میڈی ول لوک میکوں دفنا ویسن۔ پچھے یاد کرے سیں کیا فائدہ جدا ماس مکوڑے کھا وے سن پچھے یاد کرے سیں کیا فائدہ جدا ماس مکوڑے کھا وے سن فیاض بھرا سن تاری فرمائش کو پورا کر دیتے سیں ان دے بعد ان سین صادق بھرا رمضان بلوچن سین ڈی جی خان کلوں سین بشیر غمخار صاحب دے ایک ڈوڑے دین فرمائش کیتی ہے سین رمضان بھرا سن سو غمخوار صاحب فرمیندن کہ اے ٹھیک اے او الویندا نہیں میکو مہنے ڈیون شاہ را گئے اے ٹھیک اے او الویندا نہیں میکو مہنے ڈیون شاہ را گئے ہر مہنا ہاں تے ٹھک لگ دے ہاں ماندا اے ہاں تے بار آ گئے مجبور جو ہیں مجبوری توں اوں بے پرواہ تے پیار آ گئے غم خار اڳیں الویندا نئیں میکوں لوک آہدن تیݙا یار آ ڳئے غم خار اڳیں الویندا نئیں میکوں لوک آہدن تیݙا یار آ ڳئے رمضان بلوچ بھرا اساں تہاݙی فرمائش اچ غم خار صاحب دا ݙوہڑا پیش کر ݙتے سیں ایندے بعد ساݙے نال ہک بھرا ہن سیں سیف اللہ بلوچ صاحب حمزے والی جتوئی کنے بھرا نے ہک ڈوہڑے دی فرمائش کیتی ہے سن سو سیف اللہ بھرا تہاڈی خدمت وچ اے ڈوہڑا پیش کریندے پئے ہیں فرمیندن کہ خطا کینی کیتی سزا ملدی پئی اے خطا کینی کیتی سزا ملدی پئی اے وفا دے بدلے میکوں جفا ملدی پئی اے اے میڈا جگر ہے اوندے ہتھ دی آصف زہر پی کے آہداں شفا ملدی پئی اے اے میڈا جگر ہے اوندے ہتھ دی آصف زہر پی کے آہداں شفا ملدی پئی اے۔ سیف اللہ بھرا اساں تیڈی فرمائش اچ ڈوہڑا پیش کر ڈتے سیں ایندے بعد ساڈے نال ہک برایم سیں ملک فیاض علی پور کنے سیں شاکر شجاع آبادی صاحب دے ہک ڈوہڑے دی نے فرمائش کیتی ہے سیں۔ ملک فیاض صاحب سن سو سونا سہی کے شاکر صاحب فرمینن شک پوندے اج خیر نہیں جیڑا ڈھول نقاب لہائی آندے شک پوندے اج خیر نہیں جیڑا ڈھول نقاب لہائی آندے ہن پیر ننگے بھل بوچھن گئے ساریاں زلفاں یار کھنڈائی آندے۔ کر منتاں لوگ منیندے ہن او ساری پریت مکائی آندے۔ ملی غیر دے در توں ٹھوکر ہس جیڑھا شاکر شاکر لائی آندے۔ ملی غیر دے در توں ٹھوکر ہس جیڑھا شاکر شاکر لائی آندے۔ فیاض بھرا اساں تہاڈی فرمائش اچ شاکر شجاع آبادی صاحب دا اے ڈوہڑا پیش کر ڈتے سیں۔

گھڑی کجھ ہوندے نہ پل کجھ ہوندے نہ انہاں حسن دیاں بھریاں بوتلاں دے گل کجھ ہوندے نہ تل کجھ ہوندے نہ ہن شاکر مثل کریہاں دی پھل کجھ ہوندے نہ پھل کجھ ہوندے نہ ہن شاکر مثل کریہاں دی پھل کجھ ہوندے نہ پھل کجھ ہوندے نہ اسماعیل بھرا اساں تہاݙی فرمائش اچ شاکر شجع آبادی صاحب دا اے ݙوہڑا پیش کر ݙتے سئیں۔ ایندے بعد ساݙے نال ہک بھرائن سئیں قمر عباس چوک قریشی کینے سئیں۔ انھیں ہک ݙوہڑے دی فرمائش کیتی اے قمر عباس بھرا سݨسو۔ جݙاں کوئی نہ نظری کہیں پاسوں ساݙا سوہݨا سئیں ساݙو ول آویں۔ جݙاں کوئی نہ نظری کہیں پاسوں ساݙا سوہݨا سئیں ساݙو ول آویں۔ جݙاں مخلص سنگتی چھوڑ ونڄن ساکوں یار بݨئیں ساݙ ول آویں جݙاں کوئی ہمراز نہ راز رکھی ساکوں حال سݨئیں ساݙ ول آویں جݙاں بے وس کوئی نہ پیار ݙیوی ایہا منت چالائیں ساݙ ول آویں جݙاں بے وس کوئی نہ پیار ݙیوی ایہا منت چالائیں ساݙ ول آویں۔

نہ لارے لا کے ٹال سجن نہ روگ اولا دے ترسلا دے ساڈے ذہن کو سوچ تو واندا کر ساڈے بھلے دا کوئی بھلا دے ترسلا دے یا بھیڑ بازار اچ ملن دی کر یا ملن دا موقع کلھا دے ترسلا دے ہے سجاد مہاݨے دا دل مونجھا کوئی مندری ݙے کوئی چھلا ݙے ہے سجاد مہاݨے دا دل مونجھا کوئی مندری ݙے کوئی چھلا ݙے سونا سی بہت شکریہ کمال مہربانی اج دے فرمائشی پروگرام دا اختتام کرنے ہیں ساکو دعائیں یاد رکھے سو اللہ پاک تو کو سارے وسیب کو اپنے حفظ و امان چ رکھے رب سونے دے حوالے سے